מארגן נאכט איז נישט דא קיין שום מצוה צו טרינקען, נישט דא קיין שום ענין צו טרינקען, ס'איז נישט קיין שכל צו טרינקען און עס איז א עבירה צו טרינקען. דו טרינקסט דיך אן טענה'ן עס עסטער ביינאכט דו פארלירסט דיין פירום. זייער נאריש. ס'איז נישט דא קיין מצוה צו טרינקען, נישט קיין ענין צו טרינקען, עס געדענקען, נישט קיין שכל צו טרינקען, און א עבירה צו טרינקען, ווייל דו האסט פארפאסן צופרי מגילה ליינען, דו האסט פארפאסן צופרי שחרית, דאס פארפאסן צו פרי אלע מצוות, בחורים האבן מיט די צייט זענען געקומען פון חשובע ישיבות, זיי פלעגן לייגן תפילין, אבער פורים? פורים האט נישט געלייגט קיין תפילין, די הייליגסטע טאג אין יאר, נישט געלייגט קיין תפילין, נישט במזיד, האט זיך נישט געכאפט, האט זיך אנגעטרונקען ביינאכט, ארומגעלאפן צו גרופ מיט די גרופע, געגאנגען שלאפן טויזנט אזייגער, אויפגעשטאנען טויזנט, טויזנט און איינס אזייגער, און שוין, און צוריקגעלאפן צו די גרופ. כ'האב נאר אביסעלע שכל. פורים איז א הייליגע טאג, פאלג מיך, גיי שלאפן פרי, שטיי אויף פרי, גיס אפ נעגל וואסער, לויף אין מקווה, גיי אין שול, נעם דיינע שירים, ווען גייסטו לערנען דיינע שירים? סתם אזוי לערנסטו דורכן טאג אדער ביינאכט? אויב מען לערנט נישט פורים צופרי, לערנט מען נישט. און דער רבי האט אונז געגעבן דרך הלימוד וואס עס גייט פאר יעדן טאג, פורים איז לערנט מען פונקט ווי אינמיטן טאג אינמיטן יאר, און אינמיטן יאר לערנט מען אזוי ווי פורים, אלע טעג לערנט מען, דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג א יאר יעדן טאג לערנט מען, בענקען מיר זיך געפירט צו לערנען פורים? נו, ביי אונז אין די קהילה האט מען נישט געזען מען זאל לערנען פורים, פיין, ביי אונז אין די קהילה האט מען זיך נישט געפירט א גאנץ יאר אויך נישט צו לערנען. יעצט גיי נישט שלאפן שפעט פורים ביינאכט, די ערשטע נאכט גיי שלאפן. איך ווייס נישט ווי לאנג עטס גייטס ארום גיין נאך געלט, טאטשט נישט קיין אלקאהאל די ערשטע נאכט, ס'איז נישט קיין מצוה, נישט קיין ענין, נישט קיין שכל, איז א עבירה, האסט פארפאסט אין דיין פורים, וועסט דיך אנטרינקען ערגעץ און אבי שלופיט מ'וועט דיך טרעפן ערגעץ פורים נאכמיטאג וועסט דיך אויפשטיין זיך וויסן אויף וואסערע וועלט די ביסט, אויפשטיין אזוי שיכור ווי לוט, וואס נאך איז פורים? סטינק באמבס? דאס וואלט ער דאך געזאגט, דאס זאלסטו נישט קיינמאל טון פאר א צווייטע מענטש, ווייל דו קענסט פארלירן דיין עולם הבא, דער רמב ם פסק'נט א מלבן את חברו ברבים, עיין לחלק לעולם הבא, אז דו מאכסט אז א מענטש זאל ווערן פארשעמט, אז דו לייגסט אים אונטער א שלעכטע גרוך, און ער גייט נישט וויסן וואס צו טון דא, ביי זיי ביי זיך אין כיתה, אדער ביי זיך אינדערהיים, אדער ביי זיך אין בית מדרש, א רב האלט אינמיטן זאגן שלש ידות תורה, און דו לייגסט אריין אזעלכע קליינע שמעקעדיגע באמבעס אז מען הייבט אן שמעקן פון ביז כיסא, און דער רב דארף ארויסגיין, א מלבן את חברו ברבים, עיין לחלק לעולם הבא. ביסטו מיט א קליינע סטינק באמבע האסטו פארלוירן דיין עולם הבא. אז דו ווילסט עס מאכן ביי דיר ביי דיר ביי דיר אינדערהיים. דו האסט מערטש פון חתונה האבן, ווילסט האבן א שיינע פורים סעודה, ווילסט וועלן מאכן פרייליך עסט ארונטער לייגן אונטערן בענקל אזא אזא און אלע זאלן קוקן אויף דיר. און עס קומט פון דיר און דו זאלסט קוקן אויף יענעם. ס'איז פון דיר, ס'איז פון מיר. שוין, דאס מאך אויף דיר. אבער דאס וואלט איך געזאגט אז קיינמאל נישט מאכן יענעם מבזה זיין, קיינמאל נישט. וואס נאך? א ספרעי מיט שטריקן? ווילסט יענעם אנשטריקן? איך פארשטיי זיך נישט קיין עלטערע איד, טרעפסט א עלטערע איד אויפן גאס און די מאכסט אים, אז זיי וויסן דאס, דאס וויסן אז די טשעפעסט א מענטש, נעמסט א צווייטע בחור, איינער וואס קען דיר צוריק געבן א זעץ, לאמיר זען, פארהערט זיי, דאס איז זייער שטארק פירומדיג, דאס איז גייער גוט פירום.